ka di mali piligu di malila bahigu di zuɣu n tahi ka yɛ ban bi su bin zaɣi bin zuɣu ka bin dan wum ka lanla n ti tii don yɛ piɛliga chaŋ la ata ŋmalili diba ashɛm laasabu hali dagbambi shɛba yɛla ni dagbambi daa mi tingbani kpɛbu dagbambi daa mila pulibu ti yɛba ti yɛba ti yɛbi naan dan siɣili o mi ti yɛba gɔliŋgɔliŋ kum ka tim bɛn daa tumdi o giragira la tolo ti yɛbi daa zani yina ŋɔ maa ŋun daa diri yɛli ŋɔ maa ka yɛtɔɣ bihi yaa bɛni di zuɣu tɔbu maa daa nyɛla bɛ daa chɛlimi jɛli o ka o ti yɛli aa di nyɛla ŋɔ man paagi m ba yi yi ʒiya ka o fa yi ba yili ka o fa Bɛ yɛn ti yi ŋɔ rakan ti lɔri tɔbu maa Dagbanli ka naa Zanjina mi lɔrili Musulinsi. Di zuɣu ti yɛbi naa n-dan siɣili maa bɛ yɛn ni ŋuni wuhi Dagbamba bɛ ni kpɛri buɣili shɛm ti ni daa mi la pulibu ti daa bi kpɛri tiŋgbani. Karim ka m bɔra a yi kana ti yuli teema ni di kahina tiŋgbani shɛŋa la. A doli taarihi viɛnyɛla ka doli lunsi viɛnyɛla. A ŋun ka bi yɛla yaa ni saŋda la, ti yaba zuuye ni sakpani daŋ la tiŋa ka saliligulu zo m-bali ni saŋda la din daa mi war a chaŋ ti tabili a tiŋgbani ŋɔ ni. Wou daa tuui ka kum, ka kuhi ka bi yɛl o ni ti yaba ni alaasa ti paɣir pun daŋ o na. Ni Dagbam bee bɔra din niŋ, Dagbam bee jɛli din niŋ. Bɛ ni ko gata, tɔbu n-ko kuni maa, Jago n-ti zani ni ka kum di ti mi bannim zani bɛ nyaaŋa ka bɛ nyari nasara. Ka o yuli o pumbudaŋ na ti yɛba ni alaasa ti pari pundaŋa yi bɛ zaa nyɛla zaɣ yini. O ku tooi pii kaɣ ti so ka pii dɔɣ ti so. Biɛn ka o daa laɣi saŋ tambu. Lala ni o ka o daa laa lahabaya ka o daa deei. Ni ka o naai lan ti o ma bihi aya ni chɛ ni ya tuhi ŋun zuyu ni tooi chaŋ. Di ya ka o wo n-tooi chaŋ o lee chaŋ ka bɛ sa ti ya la wula? Di zuɣu ŋun kpalim be shee m-bɔŋɔ. N ŋɔ ka bɛ daa yɛri Dagbamba bɛ tuma. Mɔmpuli dayuli. Doo sibisili o zaŋ o nyɛvili n-zaŋ taɣi paɣiba ni bihi. Amaa ka zuɣu o mi na ti guuri guuri shɛli o. Chɛri yɛla bi shɛba gba chɛri la yi ti yɛtɔɣa puuni ka la yɛla yɛtɔɣa shɛli niriba bɛ chɛri la daa chɛri ti laɣi paɣasara la zaŋ o chɛli o zuɣu a yiŋa bi ni chɛri so yini ŋɔ n bɛ tooni ka paɣasara la doli doli ka ŋun bala maa mi bɛ paɣasara la yɛanga bi chaŋ ti paai luɣi shɛli polo ka siɣa kpɛ ŋun bɛ yɛanga maa. Ashee o paɣa maa ka paɣa m-bala. Yɔɣu m-bala. O yuli paɣa naba polo bi ba o laasabu. O yi ku lan tooi yi kpɛri laa ti paɣa maa ka paɣa m-bala. Ŋun fahim a zani ka bi chaŋ hal ti limsi ka o ŋmaligi kul o yɛli ka chɛ ba. A je daa da daali ka o leeri pɔri shɛm m-mi la zaa tɔɣisi luɣ o. Baa je maa tuma niŋ yɛl shɛli puuni. To bee yɛla bɛ ni daa pahi yaŋa din daa niŋ ŋuna. Di zuɣu daa da daali ka o leeri di ni bi galisi pam. Miri ka a niŋ daa dab yɛda naara. Di zuɣu. Yaa Dɛbilichindima, zaŋya suɣilo. Dag a yi wum ka bɛ yɛla yaa, ni ka so daa malila o buɣili ka di diri daadam. N yɛra ŋ, ka labiri yɛra, n labiri yɛra, buɣili ŋuna, di ka mɔɣu ni, di bela yiŋa, tim nyɛ li. Zilima mali li zali ka ti tiya yaa tiŋ yaa ka zabuɣili, tiŋ yaa ka zabuɣili, tiŋ yaa ka zabuɣili. Ayi, gumoo ni ti yaanim maa daa paana m-paana ka tindaan ni ʒi kpe, amaa bɛ daa paani la ka buɣilaan ni ʒi kpe. Bɛ daa paana ka tindaannima ka banim beni, amaa ka buɣilaannima. Tin daa niŋ o ka ti ni mi. Di zuɣu n yɛrami ni tooi mali buɣilin yiŋa n maani li, amaa ka bi maani ti ya tiŋgbana. Ka n lan pahi, hali so ni tooi maani tiŋgbana gba ka pa tindana. Tin shɛŋa beni, ban maani tiŋgbani maa bi pa tindana, amaa bɛ lee nyɛla tiŋ bihi ka yuui tiŋ maa ni, bɛ bela tiŋ maa piligu. Di zuɣu bɛ mi tiŋgbani maa ni niŋ shɛm lala hal nti beni.